Helo, Matthew Mathias MNN, neu Mister Mathias, neu Athro MM. Nawr, mae'r fideo cloi yma jyst i ddangos i chi sut i logio ymlaen i Office 365. Bydd angen Office 365 gyda chi ar gyfer eich gwaith ysgol os does dim um, Office ar eich cyfrifiadur neu gliniadur, neu os does dim Office gyda chi gatre hefyd. Nawr, mae Office 365 yn meddalwedd arbennig o dda, ond mae angen chi fod yn gallu logio mewn a dyma ffordd mae angen chi logio mewn. Mae Mister Marshall wedi anfon e-bost i chi a gyda'r subject Office 365 ac yn yr e-bost yna mae e'n cynnwys um, eich uh, gwybodaeth logio mlaen. Nawr, os i chi ddim yn gweld e, beth gallwch chi gwneud wrth gwrs i'w logio mewn i system ysgol ac wedyn mewn i e-bost ac wedyn gwasgu search HM a wedyn search y bwtwm. Nawr, os i chi dal ddim yn gweld e, edrychwch yn eich um, uh, trash chi, os falle bydd e yn eich folder trash chi, os chi wedi delay e. Nawr, Dyma beth mae angen chi gwneud, ar ôl chi cael yr e-bost yma, mae angen chi agor fyny y tab newydd. Y rheswm ni'n agor y fyny tab newydd yw uh, rhag gofyn i chi se mynd nôl i gweld beth yw'ch cyfrinau i'r chi, i chi'n gallu yn hawdd wedyn jyst trwy gwasgu'r tab um, arall fan hyn. Nawr, Yn y tab Ail Dab fydden ni'n teipio mewn Google ac fydden ni'n chwilio amdano login i Office 365. Nawr mae 365 yn dod lan ar canlyniad yma ac yn y canlyniad yma fyddwch chi'n clicio ar y cysylltiad sef login microsoftonline.com ac fydd e'n mynd â chi i'r tudalen i logio ymlaen. Nawr, mae angen chi logio mlaen gyda'r gwybodaeth i chi wedi derbyn o'r e-bost, sef e-bost ysgol ac hefyd y cyfrinair. Nawr, cyfrinair dros dro yw hwn a fydd angen chi newid eich cyfrinair chi. A mae rhai rheole ar gyfer newid eich cyfrinair. Mae rhaid i fe fod o leiaf yn wyth cymeriad. Mae rhaid i fe o leiaf cael un prif lythyren, o leiaf un rhif ac o leiaf un symbol. A nawr, Dw, dwi methu pwysleiso hwn digon. Mae angen i chi cofio eich cyfrinair chi. Ok? Mae hwn yn bwysig, bwysig, bwysig, bwysig, bwysig. Cofiwch eich cyfrinair. Y rheswm pam mae angen chi cofio eich cyfrinair, achos dim ond un person yn yr ysgol sy'n gallu newid eich cyfrinair chi, a Mr Powell yw hwnna, achos Mr Powell ydy'r administrator y system yma. Ac mae Mister Powell yn dyn prysur, ac os mae fe'n cael 200 o fobl isie newid cyfrinair, mae e'n mynd i cymryd amser hir i pori trwyddo rheina i gyd. Ok? So, peidiwch mynd mewn i'r trafferth yna, cofiwch eich cyfrinair. Ok. Nawr, Dwi'n gobeithio bod hwnna wedi bod yn yn rhyw help i chi i logi mewn i'r system Office 365. Os mae unrhyw cwestiwn gyda chi, gallwch chi cysylltu â fi trwy uh, cyfeiriad e-bost neu trwy Twitter, neu hefyd gallwch chi hefyd rhoi fath o sylw yn yr um, cyfeiriad um, cyfrif YouTube fi. Nawr, os i chi isie rhagor o fideos fel hyn, um, cysylltwch, just uh, anfonwch neges ac wedyn uh, falle gallai creu mwy o fideos ar unrhyw beth i chi ddim yn rhy siŵr arno. Achos mae Office 365 yn meddalwedd gwych. Okay. So, hwyl am nawr.